Cawa me aboka lam lok ma pire tek ma dok tye ka diyo dano ma tung kumalo me Uganda pat i nge lok ma tye ka kati eni pe lok manyen. Hmm. Lok ma watye ka neno ne jwi ma lemo lwongo ni climate change nyo ngo. Dano weng ngeyo ni yen obedo gin ma pire tek tutwal. Yen konyo ngo? Yen kelo konyo dano me pur, kelo kot, yen dano tiyo kwede me gedo, yen dano tiyo kwede me calo me tedo ki eguni ento kobedo i lok me yen tye doko teka pingo pien dano tye tongo yen o weng ki wango me makar at the end of it all and pe ki tongo ba twongo ki puro lwira o weng ma inongo ni ka dong in ipuro lwira inongo dong ngat ma dong dwogo ki ingeye ni dong pe wubedo ki kero me tic ki yen ene eni lok madit tutwal ento kong amyero kong waneno ripot eni ka dok wadwogi wamedde. Ka caa lok me tedo te neno dano tye ka tedo ki gin gin anyogi cwang anyogi ento te neno mon tye ka tedo kwede matek adada ki dong en dong giyero en dong gin cung pul cung pul bene ka ionyo i jerican nyo gin bao gin ci itedo kwede nyo en makar-ri enoni ki dong tam ma dong tye mere matek tutwal aye lok me nyig yen ka gamente romo konyowa gukonywa ki lok me nyig yen wek wan wapiti wabed ka catone nyo mukene watongo watedo kwede. Pien yen kome can odoko pe odong. Mon weng omyero wange ni wapit wunu nyig yen onyo wapit wunu yadi. En ma wapito manok nok eno ni en aye konyowa, miyowa kero bene ma nok nok wabedo kwede i kin dano. Dok aye waile ki calo lupur mukene ma gume can gitye maber ki lok me pito yen. Pien pito yen kome can oilo dano madwong. Kome can watye ki pekki wan mon dok madok i kom yen me tedo. Kite dong makar kome ki tongo weng. pe dong tye yo mo ma omyero wan wajenge kwede i kom yen na. Wan dong watye ka lego gamente ni omyero okonywa ki pulan macalo pito yen kit ma kome kiminiwa ngec ma nonok watye kwede-ni, omyero omedde odong ocit anyim wek diki moja okonywa wan megi me tedo pingo kong obedo yen me tedo peke pi dano. Ki tungcel, Quinto ojunge i lokke ki wan Luo TV otito ni yen tye gin maber i lok me lweny i kom aloka loka piny oweko icako pito yen me konyo ode i yo me tedo kacel me biacara pi kare me anyim.
Marac wan kany watye i bar, yen pe, iwa obedo yom kun bed pi gamente me keliwa kodi yen. Pingo yen obikonyowa i lok me gedo, i lok me yen tedo? Mukene me biacara bene, pingo ka in ipito yen madit-ti, yen obikilli cente me culo litino i cukul, ci inongo ni kony pa yen botwa kany dwong. An apito te karatuc pyerangwen wiye abiro, lawiwi obedo pyerabicel wiye aryo, ki tik tik agamo aparabic weny apito. En aye dano omedde ki pito yen, Me aryo, dano pe obed ta kuro cing gamente keken, kadi in bene tute wek olo imed kor pa ma gamente omiyi-ni. Pingo? Ka ibedo ka to ni pa gamente, pa gamente keken, dul dano eni nongo weny ka ni gamente keken aye otit poko. Pop. Pwony tutwal, Joni Sani ocako con me yubo ripot enoni Kit abedo ka waco iri naka nen pat, lok pa yen pe lok matidi. Kombeddi dong ka dong mon tye ka keto cinggi kacel ka waco ni wujonne, eni dong pe dong wawek tic eni obed i cing co nyo i cing dano acel anywali me Uganda nyo cing gamente dong let we have to take this thing into our hands me neno ni wapito yen me ngo? Pien ka dong tedo tye dok ayelo apa, dano dong tye ka tedo ki ngo? Ki lwit jami nyo jami mogo calo anyogi, cungo anyogi gi en aye dong in dong irwako dong ikeno ka itedo kwede. Eni dong te lokke dong lok madit. Dano dong otongo yen dong weng. Piny dong odoko bar. Lwit yen weng dong kitongo. Te lokke ni lok me deforestation kit ma lemo mono waco kwede. Eni dong lok madit ma dano weng myero gukati ka maleng me neno ni yen kipito dok yen kigwoko dok ka in ibitiyo ki yen myero itong yen pe ikwany wa lwite-o.
Apwoyo akwero ineno ka watye neno lok kom conservation inongo ni lok ka tongo yen nyo slogan ma yaka yang ki waco i dano ni plant one no cut one plant three ki pe ka lubo ne bot wa i gang kuca i ngeyo maber ni lutino anyira ki mon aye coko yen ka dong gucito gucoko yen en gi bino ki tiyo kwede me tedo dek. pol kare disadvantage nyo racce ma tye ka nen aye ni kilwero yen ongo me makar ka kilwero yen ongo me makar nongo kilwero weng indiscriminate cutting kitongo kono matidi kono madit weng kitongo makar ka owang kipiko wenge gutiya kicito ka cate i rok kicito ka cate ka ma kibicato iye-ni. Ma nyuto i mon ma nongo kit wa orito yen ma nongo odong matitino nongo myero mon ocok-ki, bene kicato. Dong mon ka tino okato ni gin gipe ka nongo gitye ka neno peko ma lubbe ki environment, nongo ada tye ka diyogi. Kong miya acel yen ma kitongo i kin gangi-ni, cokcok wa gin mukene aye pe gitiyo ki makar ma nongo kitongo. An ki in wangeyo maber ni The dano pol la dano weng ki nini tedo ki makar piem cuka ene a ki piem cuka makar ti lamal yen ki ti tone ki kin gang ki ti ka cato neo ka dong ki cato oweko dano i acoli dong ki ti ka pango wa ngom gi i pango ngom mi ki bino ki tongo mere tek ki dong gin acel yen ento tongo yen ma ki ti tone ki ti ka balo environment lacen lacen koko dong en bot bwa Pien dong iwaci ange, ento kiwaci ange tyene lit. Imiyo ngomiyo kipango in laco moni tye kin gang kuca itongo yen iwango maka pe itamo bene ni kono gutye apar ma inongo keken wek gutye acel gangi icato weng. En gutye ma itenge ni kope tum. Gutye moni ma in iweko ni bene koni dugu nono otum mo. Ka do otum ngo kikome ma wan watye ka tic kwede calo alternative source of energy kita leb munu lwongo kwede ni. Amito pwoyo gin acel. Mon ma pud gicito gikwanyo cung anyogi ma nongo kibito anyogi ki i kome-ni, eni dong myero obed alternative source of energy. Pien ka ineno en cung anyogi eno-ni, in icito itiyo kwede pien bene at least ingeyo ni anyogi ka kipito obinyak madwong ci dong eno-ni bedo another on source of ngo? energy. Jwiko wango, jwiko tongo yen. Ma nyuto Ento eno wang cung lutino. anyogi tedo dek rom mene pat. Pe Eno, eno lyel ma tye wa, olo eno me tye wa. konyo Pe romo bed ni konyowa, ento at least inongo ni jwiko peko moni ma nongo tye ni. Akwero, i Kampala ba, ka mac ocero, makani pe, itye ki gas. Ka gas pe, itedo ki mac omeme. Itye ki alternative. Ento bot mamana ma tye i aloko lum ca ni, bot mamana ma tye o wa i Onywangge, nyo wa i Aler piny ca ni, Ka yen pe i dyewor ka oduki ka ma en oa iye dyewor ma nongo yen pe oa i okcon ka cat kite dong weng eno. Ka odok i dyewor ma makar pe ma nongo pe romo lyeto pii lwokke kite weng dong eno. Ento an ki in wangeyo ni ka watye i citi ka makar pe ka we don't pe wamito wa yen kit ni makar pe watye ki alternative source of energy ma romo niti ki gas obuketo tedo dek. Ngati moni tye ki mac, obuketo obutedo dek. Ngati moni tye ki kuka, ngati moni tye ki stov. Jami tye ma tiyo kwede mapat pat me ngo? Me tedo. Peko ma makar ma kikwanyo kiwango ki i kin gangi pe bedo i caro weng ringo bino i citi. Wan nongo watye ki jami mabeco, ento lucara tye ka limo ngo? Asara. Pi ber pa kwo ma megwa, ci oweko inongo ni asara ne tye o ma kupe akuba, pe a ki cele ken. Ki tung bot jo me taun bene tye maber, ento wun lucara nyo jun jo ma wutye i cara ni, wutye ka tongo yen, wubino ka kelo cene ka nongo cene bot ngo? Jo me taun. An, an, Ento cene aye nongo pe dok ka mito kero. Inge tongo yen eni kome tye kelo adwogi me alokaloka pi piny. Matek. Inongo ni kare ma nongo kot myero ocwer, kot dong pe ka cwer. Kot kare ma nongo ceng myero obed ka ryeny ene dok kot cwer so inongo wa lupur weng gitye confused wapit cam pe wapit ka wapito kot wa balo ka kot cwer matek tutwal nyo ryeny o marac tutwal so lok me tungo yen side effects ne dwong. Me acel ka ineno obalo what you call the rain circle manyuti dano pe ngeyo kare amyero gipit kwede cam gi Oweko ineno kec bene bedo tye. Oweko ineno can bene bedo tye. Pien ka nongo kec dano opuro cam, ma cam ocek, gicato cam, ginongo cene. Ento kombeddi ni environment kibalo, pii kikome nyo water sources bene kibalo, jo mukene tye ka pango ngomgi calo me pito dyanggi calo me monyere kitye ka waco wa ralo gitye ka bino ni. Dyang giwoto ata, me acel balo cam pa dano, me aryo tye ka balo the environment, the ecosystem, me adek dano ki dyang weng gimato pii dog kulu adi? Acel. Dog kulu acel. Two tye ka nya, peko ma watye ka nongoneni weng tye ka a ki balo nyo pe me niang matut ni kabedowa watye ka gwokone ki ning? Pien ka wagwoko kabedowa ba Wan bene wabedo maber. Yamo ma wa yweyo-ni, wun ki i kin gang pud wutye maber ya? Wungweyo ngwec yamo ma kilwongo ni organic air. Ento jo mukene tye ma dong gingweyo ngwec sewage, gingweyo ngwec yamo moo pa mutoka, jami ma nongo dong tye kilwongo ni polluted, ma pe ber. Oweko watye ka waco ni kimedde ki pito yen, kimedde ki lok. An mon eni ma gukato ki tammi, Aneno calo onongo dul mo ma tye woko kenyo-ni omyero okat omak cinggi ki med mon i tic matek I tic me ki pito yen yat. me tedo pe gin manyen wa lumegi omegiwa macon gutiyo ki yen gutongo yen bene ento yenne pe kitongo weng weng pe kikwanyo lwira aye nongo ni ka kom kare ni ka dano ocito ka tongo yen kitongo yen ki put wa lwira watye ka wacci ni ka itongo yen tong yen iteny pe iput lwira dok bene ka itye tongo ne pit mukene